Дыууадӕсӕм сӕр Уыцы рӕстӕг Йесо сабаты фӕцӕйцыд ӕфсир зынхъуымты. Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ сыстонг сты, райдыдтой ӕфсиртӕ тонын ӕмӕ хӕрын. Фарисейтӕ уый куы федтой, уӕд Йесойӕн загътой: «Кӕс-ма, дӕ ахуыргӕнинӕгтӕ кӕнынц сабаты цы нӕ фӕтчы, уый!» Йесо сын дзуапп радта: Давид йе мбӕлттимӕ куы сыстонг, уӕд цы бакодта, уый тыххӕй нӕ кастыстут ӕви? Бацыди Хуыцауы хӕдзармӕ ӕмӕ бахордта, йӕхицӕн дӕр ме мбӕлттӕн дӕр бахӕрын кӕй не мбӕлд, уыцы нывонд дзултӕ. Ӕрмӕстдӕр сауджынтӕн уыди уыдон хӕрыны бар. Кӕнӕ Моисейы ӕгъдауы миййаг нӕ бакастыстут, алы сабат дӕр сауджынтӕ сабат фӕд кувӕндоны куыд халынц, фӕлӕ аххосджын кӕй не сты, уый тыххӕй? Фӕлӕ уын зӕгъын, ам ис кувӕндонӕй уӕлдӕр чи у, уый. Нывонд мӕ нӕ хъӕуы, фӕлӕ уарзӕгой зӕрдӕ. Уымӕн йӕ мидис куы зониккат, уӕд ӕнӕ азымты нӕ фӕзылын кодтаиккат. Уымӕн ӕмӕ адӕймаджы фырт сабатӕн йӕхи сау у. Йесо уырдыгӕй куы рацыд, уӕд баздӕхти синагогӕмӕ. Уыди дзы, йӕ къух хуыскъ кӕмӕн уыд, ахӕм адӕймаг. Ӕмӕ цӕмӕй Йесойы фӕзылын кӕной, уый тыххӕй йӕ бафарстой.
Сабаты дзӕбӕх кӕнын ӕмбӕлы ӕви нӕ? Уый сын загъта. Искӕмӕ уӕ иу фыс куы уа, ӕмӕ йын сабаты уӕрмы куы ныххауа, уӕд ӕй уырдыгӕй не сласдзӕн ӕви? Адӕймаг та цас зынаргъдӕр у фысӕй, уӕдӕ сабаты хорз кӕнын ӕмбӕлы. Ӕмӕ уыцы лӕгӕн загъта. Радар дӕ къух. Уый радардта йӕ къух ӕмӕ йын сдзӕбӕх. Сси иннӕ къухы хуызӕн. Фарисейтӕ рацыдысты ӕмӕ уынаффӕ кодтой, Йесойы цамалӕй амарой, ууыл. Фӕлӕ сын Йесо сӕ фӕнд базыдта ӕмӕ ацыди уырдыгӕй. Йӕ фӕдыл цыди бирӕ адӕм. Ӕмӕ уый сдзӕбӕх кодта ӕппӕт рынчынты дӕр, фӕлӕ сын карзӕй бафӕдзӕхста, цӕмӕй йын йӕ кой ма кӕной. Афтӕмӕй хъуамӕ сӕххӕст уыдаид, Исай пехуымпары дзыхӕй цы загъдӕуыд, уый. «Мӕнӕ мӕ уарзон лӕггадгӕнӕг, Кӕй сӕвзӕрстон ӕмӕ кӕуыл аудын, уый. Бахайын кӕндзынӕн мӕ удӕй ӕмӕ адӕмтӕн фехъусын кӕндзынӕн мӕ рӕстдзинад. Бацӕуыл ӕмӕ хъӕр нӕ кӕндзӕн, йӕ хъӕлӕсын ничи фехъусдзӕн уынгты, цӕлхъӕз нӕ асӕтдзӕн, гӕзӕмӕ судзгӕ цырагъ нӕ ахуыссын кӕндзӕн, цалынмӕ рӕстдзинад уӕлахизмар кӕна уӕдмӕ, ӕмӕ ӕппӕт адӕмтӕ йӕ номӕй уыдзысты ныфсджын. Уӕд Йесо мӕ ркодтой куырм ӕмӕ гомыг хӕйрӕджыны. Йесо йӕ сдзӕбӕх кодта, ӕмӕ гомыг райдыдта дзурын ӕмӕ уынын. Адӕм иууылдӕр дисы бафтыдысты ӕмӕ дзырдтой. Уый Давиды фырт нӕу?
Фарисейтӕ уый куы фехъуыстой, уӕд загътой. Уый дӕлимонты ӕрмӕстдӕр дӕлимонты ӕлдар Веелзевулы хъаруйӕ суры. Фӕлӕ сын Йесо зыдта сӕ хъуыдытӕ ӕмӕ сын загъта: Алы паддзахад дӕр куы ныддихтӕ уа ӕмӕ йӕ адӕм кӕрӕдзи ныхмӕ куы фӕуой, уӕд федзӕрӕг уыдзӕн. Ӕмӕ алы сахар кӕнӕ хӕдзар дӕр куы ныддихтӕ уа ӕмӕ йӕ цӕрджытӕ кӕрӕдзи ныхмӕ куы фӕуой, уӕд уый дӕр нӕ фӕлӕудзӕн. Уӕдӕ кӕд хӕйрӕг хӕйрӕджы суры, уӕд йӕхи ныхмӕ тох кӕны. Ӕмӕ афтӕмӕй куыд фӕлӕудзӕн йӕ паддзахад? Кӕд ӕз дӕлимонты Вельзевулы хъаруйӕ сурын, уӕд сӕ уӕ фӕдонтӕ та кӕй хъаруйӕ сурынц? Уымӕ гӕсгӕ уын уыдон уыдзысты тӕрхонгӕнджытӕ. Фӕлӕ кӕд ӕз Хуыцауы уды хъаруйӕ сурын дӕлимонты, уӕд уӕм бӕгуыдӕр ӕрхӕццӕ Хуыцауы паддзахад. Кӕнӕ искӕмӕн йӕ бон куыд бауыдзӕн тыхджын хӕдзармӕ бацӕуын ӕмӕ йын йӕ дзауматӕ рахӕссын раздӕр уал тыхджын куы нӕ сбӕтта, уӕд. Ӕрмӕст ын уӕд фӕкъахдзӕн йӕ хӕдзар. Мемӕ чи нӕу, уый мӕ ныхмӕ у, ӕмӕ мемӕ чи не мбырд кӕны, уый хӕлӕттаг кӕны. Уымӕ гӕсгӕ уын зӕгъын, алы тӕригъӕд ӕмӕ фауын адӕмӕн уыдзысты хатыргонд, фӕлӕ сыгъдӕг уды фауын хатыргонд нӕ уыдзӕн. Исчи адӕймаджы фырты куы рафауа, уӕд ын уыдзӕни хатыр. Фӕлӕ сыгъдӕг уды чи рафауа, уымӕн хатыр нӕ уыдзӕни нӕдӕр ацы дунейы, нӕдӕр фидӕны дунейы. Бӕласӕн йӕхи дӕр ӕмӕ йӕ дыргъ дӕр кӕнӕ хорзыл банымайут, кӕнӕ та йын йӕхи дӕр ӕмӕ йӕ дыргъ дӕр ӕвзӕрыл банымайут. Уымӕн ӕмӕ бӕлас йӕ дыргъӕй бӕрӕг вӕййы. Калмы цот, фыд зӕрдӕтӕ куы стут, уӕд уӕ бон куыд у хорз дзурын? Уымӕн ӕмӕ зӕрдӕ цӕмӕй дзаг вӕййы, дзыхӕй дӕр уый рацӕуы. Хорз адӕймаг хорз хӕзнадонӕй рахӕссы хорзӕх, фыдзӕрдӕ адӕймаг та фыдӕхы къӕбицӕй рахӕссы фыдӕх. Зӕгъын уын, алы ӕнӕууылд ныхасы тыххӕй дӕр адӕм тӕрхоны бон ратдзысты дзуапп. Дӕ ныхӕстӕ дӕ сраст кӕндзысты, йе та дӕ ныхӕсты тыххӕй тӕрхонгонд уыдзынӕ. Уӕд динамонджытӕй ӕмӕ фарисейтӕй иуӕй-иутӕ загътой Йесойӕн: «Ахуыргӕнӕг, исты ӕвдисӕйнаг нын куы равдисис, уӕй нӕ фӕнды». Йесо сын дзуапп радта: «Хуыцауы ныууадзӕг хӕлд фӕлтӕр ӕвдисӕйнаг домы. Фӕлӕ йын Иона пехуымпары диссагӕй дарддӕр ӕндӕр ӕвдисӕйнаг нӕ рардӕуыдзӕн, уымӕн ӕмӕ Иона стыр кӕсаджы гуыбыны ӕртӕ боны мӕрдты ӕхсӕвы куыд фӕци, афтӕ адӕймаджы фырт дӕр ӕртӕ боны мӕрдты ӕхсӕвы уыдзӕни зӕххы зӕрдӕйы. Ниневиӕгтӕ тӕрхоны бон рацӕудзысты ацы фӕлтӕры ныхмӕ ӕмӕ йӕ фӕзылын кӕндзысты. Уымӕн ӕмӕ уыдон Ионӕй ныхасӕй ӕрфӕсмон кодтой. Ныр та ам ис, Ионӕйӕ уӕлдӕр чи у, уый. Хуссары ус паддзах тӕрхоны бон рацӕудзӕн ацы фӕлтӕры ныхмӕ ӕмӕ йӕ фӕзылын кӕндзӕн, уымӕн ӕмӕ зӕххы кӕронӕй ӕрцыди Соломоны зондджын ныхӕстӕм байхъусынмӕ. Ныр та ам ис, Соломонӕй уӕлдӕр чи у, уый. Ӕнӕзӕгъинаг адӕймагӕй куы рацӕуы, уӕд ӕнцойагурӕг фӕзилы ӕнӕ донрӕтты, фӕлӕ йӕ не ссары. Уӕд фӕзӕгъы: «Раздӕхон цы хӕдзарӕй рацыдтӕн, уырдӕм, ӕмӕ куы рцӕуы, уӕд ӕй ӕрӕййафы афтидӕй, марст ӕмӕ фснайдӕй. Уӕд ацӕуы ӕмӕ йемӕ ркӕны ӕндӕр авд ӕнӕзӕгъинаджы Йӕхицӕй фыддӕрты бацӕуынц уырдӕм ӕмӕ дзы ӕрцӕрынц, ӕмӕ уыцы адӕймаг бӕхау раздӕр цы уыди, уымӕй ноджы взӕрдӕр уавӕры. Афтӕ уыдзӕн ацы фыд-зӕрдӕ фӕлтӕры хабар дӕр.
Йесо ма адӕмимӕ куы ныхас кодта, уӕд йӕ мад ӕмӕ йе фсымӕртӕ лӕууыдысты ӕдде ӕмӕ сӕ фӕндыди йемӕ аныхас кӕнын. Ӕмӕ йын чидӕр загъта: Дӕ мад ӕмӕ де фсымӕртӕ лӕууын цыдте, демӕ аныхас кӕнын сӕ фӕнды. Уый зӕгъыгӕн Йесо дзуапп радта: Чи у мӕ мад ӕмӕ чи сты ме фсымӕртӕ? Ӕмӕ йӕ къухӕй йӕ ахуыргӕнинӕгтӕм бацамонгӕ загъта: Мӕнӕ мӕ мад ӕмӕ ме фсымӕртӕ. Уымӕн ӕмӕ мӕ уӕларвон фыды фӕндон чи ӕххӕст кӕны, уый у ме фсымӕр, мӕ хо ӕмӕ мӕ мад.